Gutt, da komme mer zu den Aktivitéitsrapporten. Ech war beim Coaching, mir hunn eng Partie Miersch gemaach, ech schwamme géi mat, ech schwamme bei enger Schoulfest an bei enger Summerfest, divers Actes de présence, ech hu Malt gemaach an ech hu Cours des Comptes gemaach. De Camille huet och vill gemaach. D'Nanny huet och vill gemaach, Ech gi mat, dat an den Trasch geet, de Ben gezeechent, de René Fotos gemaach, d'Lucie war um Gay mat, war zu Beggen present, de Jérôme war op der ISL mat, d'Hof zwee, Uschafe vun neien Rockflex. Et sollt en an Optext gestallt ginn, well eis sinn e bësse futti, fir net ze soe vill futti am gebrauchten Neier. Dofir hunn ech mech ëmkuckt an déi bëllegste wären zwou nei Optext, 4 Meter, iergendeppes héich, fir 420 Euro TTC. Ech weisen drop hin, eis Optext hunn elo 4 Joer gehalen. A si si wierklech oft genotzt ginn.

Ugeholl. Top 1, Top 2 zwee Stënn ugeholl. Da komme mer zum Top 3. Kontrakt CDI fir Malt vu mir ugedroen. Also ech hunn en éischte Kandidat fir déi Posten, déi iwwer Malt finanzéiert sinn. Vläit kuerzen. Kuerz Mise à jour zum Thema Maut. Ech hunn de reviséierte Budget fir déi nächst zwee Joer agereecht. Ech krut och zeréckgeschriwwen, si géife just nach de Retour vun hirem Contrôleur waarden, éier mer kéinten d'Ënnerschrëfte maachen. War en paar Ännerungen dran ze maachen. Ech hat e puer Wochestonnen ze vill ugesat fir d'Leit an ech hat mech iergendwou verrechent. Mee déi zweet Versioun war du gutt. Dat heescht.

Datt mer déi och dann notzen. Jo, ceci dit, hunn ech de Kandidat, ech si dat mam ëffentlechen Deel sinn, wëll ech elo net allze vill op den Numm oder esou agoen. Ech ka just soen, et ass eng Persoun, déi Arabesch liesen a schreiwe kann, déi Franséisch hei zu Lëtzebuerg geléiert huet. Si fänkt Ufank des Mounts, leschte Mount, de Statut, säit dem sechste Juni. E kënnt aus dem Afghanistan, ass 24 Joer jonk, männlech. Dee wär interesséiert dat ze maachen a wär och ab e Méinden disponibel. Huet Kontrakt offiziell ab dem 15 an disponibel ab dem 17. Hien géif all Dag moies kommen fir den Helpdesk ze maachen.

seng Aarbecht ze maachen. Wéi gesot, gëtt op dem Malt Budget imputéiert. Ofstëmmung wär eppes, Präsidium erlaabt dem Sven dëse Kontrakt ofzeschléissen. Jo, d'Optioun Suen derfir do, also de Kader derfir do, natierlech. De Kader ze beschloss geet just ëm. Falls een Douten hätt a wéilt, datt ech him ausserhalb vun der ëffentlecher Sëtzung méi iwwer déi Persoun erzielen, woubäi ech mengen, datt ech jiddwerengem scho gesot hätt, wien et ass, wa se mam Ugelauschterte wëssen wëllt, dann, also, jo. Am Moment verdéngt déi Persoun 25 Euro d'Woch. Also alles en Upgrade. Well ze jonk fir RMG, net op der Uni ageschriwwen, also kee CBS an jo. Dat heescht alles ass besser wéi déi Situation. Ween ass dogéint? Ween enthält sech? Da wär déi eestëmmeg annuléiert kennen ugeholl. Dann rappelléieren ech am Top 4, datt um 31 Siebenten de Bilan muss deposéiert sinn. Ech hat haut de Ben um Telefon. Hien huet gesot, et wär alles encodéiert. An ech ruffe muer de Moie bei der Fiduciaire enk un, fir do Drock ze maachen, datt de Contrôle, haaptsächlech d'Imputatioun op déi eenzel Sous-compten, des Kéier richteg gemaach gouf. fir dat och kohärent ass mam Bilan, dee mer d'leschte déposéiert hunn. Dat ass keng Ofstëmmung, dat ass just en Rappell, datt do kee sech wonnert. Dann hunn ech en Top 5 wichteg, an da si mer och schonn duerch vu menger Säit aus. Top 5 wichteg, Also vum 26 siwente bis den 11 en Aachte kënne mer d'Wielerlëschten op de Gemengen ufroen. Dëst sollt een en vue vun 2018 an all de Gemenge maachen, net nëmmen an deenen, wou mer kandidéieren. Dat wäert e bëssen e Kampf gi fir mat deene Gemengen, wou mer net kandidéieren, ze streiden, firwat mir déi Lëschte wëllen. Mee do ginn et zwee ganz gutt Grënn. Déi eng ass, fir datt mer 2018 besser cibléiere kënnen an natierlech och, datt mer eventuell op verschiddene Gemenge nach Kandidate fanne kéinten, déi an eiser Membersdatebank sinn, wou mer net onbedéngt drun denken, datt déi do kéinte kandidéieren.

Wichteg, Frot all Är Kandidaten, déi Der scho kennt, datt se tëscht dem 14 an 21 Juli kontrolléiere ginn, ob si op der Lëscht ageschriwwe sinn als Wahlberechtegten. Grad Leit, déi rezent geplënnert sinn, Also virum harte Mäerz forcément, well den harte Mäerz ass d'Deadline, sollt ee kontrolléieren, ob een ageschriwwen ass, well bis den 21 Siwente kënnt een nach reklaméieren. D'Clôture ass de 26, den 28 Siwenten ass d'Lëscht definitiv clôturéiert, duerno gëtt et keen Asproch méi. Dat heescht, wien da net drop steet, dee geet net mat wielen. Dofir géif ech gären d'Generalsekretariat elo mat der beoptragen, déi Lëschten ze organiséieren, am léifsten am digitalen Format, Excel oder pdf, am Zweifel elo eben op Pabeier, mee soe mer einfach esou. De préférence wär tatsächlech Excel, csv, LibreOffice, mee ech weess, datt de Programm, mat deem et geréiert gëtt, de Gescom, nëmmen Excel a pdf kann. Also optimalweis géife mer et als Excel kréien, worst case huele mer de pdf an a wann d'Welt géif esou ënnergoen, huele mer. Et gi vill Kilometeren.

Dat ass wär de Beschloss vum Präsidium. Et sinn 105 Gemengen an ech hätt gär déi 105. Déi meescht dovunner wäerten eis se och ouni Problem op engem Stick schécken oder souguer per Mail. Et ginn der vill, déi eis se souguer per Mail schécken. Ech hat zwar de Géigendeel, d'Erfahrung hunn ech de Géigendeel gemaach. Léif Froen. Also ech weess datt den Oste relativ progressiv ass wat esou Maile verschécken ugeet. Ech weess net ob dat elo progressiv ass wann een d'Donnéeë vum Bierger per Email verschéckt.

De Punkt ass, da muss een nach ëmmer allgemeng uruffen, hei dee Coup de stick vun eis mat der Demande, erleedegt dann déi Demande. A wann d'Gemeng da seet, nee, dat muss ee op d'Plaz maachen, kommt, da muss awer een op d'Plaz fueren. Wann se da soen, nee, mir ginn iech dat just op Pabeier, da muss een awer hinnen entweder soen, se sollen eis per Pabeier schécken oder hu mir hinnen e Stick geschenkt. Dann géif ech gläichzäiteg mat där Beoptragung beundroen, datt mer 105 USB-Sticken géifen zouleeën. Do fanne mer sécher iergendwou e bëllege Balk, mir hu jo nach dräi Wochen Zäit bis dat lass geet, e bëllege Balk USB, datt mer déi Demanden och tatsächlech de 26 datéiert an der Post leien hunn.

Wees wéi dat doe geet? Dat ass 105. Ah jo gutt, wann ech hir déi zwee Gigabyte gëtt et erëm net. Also ech hätt een hei fir 438,91 Dollar fir 105 Desktgigabyte.

Dat ass och e Projet, deen ech e Freide virstelle wéilt, an zwar d'Schafe vun engem Stagiairsposte, fir dass mer een hunn, dee sech nëmme während engem Mount drëms këmmert, fir eis Videoen ze schneiden. Éischtens emol brauche mer ee fir eisen Haaptwahlwerbespot ze maachen, an am beschten ass dat net de Ben, well de Ben selwer keng Zäit huet. A wann en dat scho seet, dann ass et definitiv esou. An anerwäerts. wollt ech selwer elo fir eis Lëscht et esou maachen, datt mir Saachen aus eisem Wahlprogramm virstellen, an zwar ëmmer nach als e klenge 5 bis 10 sekënnesche Video, déi da wéchentlech op Facebook geschäert ginn. An ech mengen, wa mir dat maachen, da kënne mer deen anere Lëschten och proposéieren, eppes ze maachen. An dofir wär et gutt, wa mer een hätten, deen sech nëmmen dorëms këmmert. Gläichzäiteg, wa mer iergendwéi Braderien oder wat och ëmmer hunn, kann deen och matkommen an da Videoen dovunner maachen, dass mer eeben spéiderhin Doku-Material hunn. Gutt, ech fannen dat eng cool Idee. Hues de eng Persoun am Sënn? Ben hat een Numm, dee mer froe kënnen. Ech mussen dofir nach eng Kéier drun erënneren, dass en drun denkt, een ze froen. Falls net, da giff ech mol einfach en Opruff maachen. Mäin Problem ass d'Erfahrung mat deenen Opriff. Ech mengen éischter, dass dat heiten, jo, ka sinn, dass et klappt, well dat awer eng Community ass, déi een relativ séier erreeche kann. Wee et kann ee probéieren, wann net, wéi ech net, wéi mer soss nach elo een un ee komme sollten. Mee et ass Summervakanz, déi Leit, déi dat studéieren, déi hunn eventuell Interessi drun.

Ok. Also Fundraising huet e relativ décke Budget, dëst deen mer haut viséiert hunn. Jo, jo. Ech denken, datt mer do kënnen eng Reattributioun maachen vun der mindestens dem hallwe Fundraising-Budget Enn des Joreszäit an da si mer ganz séier bei deem Budget, deen ze berausseren ass. Ech maachen do wéineg Gedanken. Wéi gesäit dann deem seng Aarbechtszäit esou aus? Ass dat vergläichbar mam Posten, dee mer elo viru, dee mer elo am Abrëll haten? De préférence hätt ech dës Kéier nat, also wann dat do en een ass, soe mer am 8 Mäiten oder esou, bis nach Oktober, musse mer kucke mat him, wat, wat hien arrangéiert, wat eis och arrangéiert. Ech mengen, et ass sécher net een, deen nëmmen. All zwou Woche véier Stonne kënnen. Nee, dat nach net. Also ech mengen virun allem am éischte Mount wäerte kënnen et souguer 8 Stonnen den Dag sinn an dann hallefdags oder esou. Dat ass eppes, wat ech elo. Hahaha definir, wat ech mer och ka virstellen. Nach ëmmer, een, deen dräi Méint op der ADEM ageschriwwen ass, kënne mer och op e CAE huelen. Do kréie mer 75 Prozent vu sengem Salaire vum Papa Staat erëm, inklusive de ganze Charges sociallen. A wann et wierklech een ass, deen audiovisuell eng drop huet, hunn ech och kee Problem domat, deen op en CAE anzestellen. A wann dat, da muss mer eis zwar op e Joer engagéieren, mee dat, wat gëtt, ass méi bëlleg an der Solde wéi dräi Méint e gudde Stagiaire ze finanzéieren. Also.

Wéi gesot, wann dee fir Stage afrot, kënnt gären. Wann net, kann ech mer och e CAL virstellen an deem Beräich. Ech denken net, datt do d'Leit, datt do dauerhaft Aarbechtsplazen esou heefeg sinn am Konschtberäich, datt dat, datt déi géifen esou eng Offer ausschloen. Also ech géif dofir dat elo net op ee Mount limitéieren an och net op Stagiaire, mee wa mer e gudde kréien, dann. Mee ganz éierlech, ech kann deen och, den, wann en an d'Phas Schod geet, kann ech deen och all Dag mathuelen an ech hu schonn Aarbecht fir deen, wann et drëm geet d'Phas Schod ze begleeden an der Stad Lëtzebuerg. Well, do vläit kuerz eng Saach, déi ech ënner divers einfach engem erziele wollt, Ech hat eng super cool Idee an ech weess net, wéi se legal ze anzeschätzen ass. Ech wollt maachen Piraten at Home.

De Punkt ass, Ass et visité wann een dech invitéiert? Jo. Well am Kloertext heescht dat, datt ech net méi bei Kollegen däerf iesse goen. Jo. Wann ech dat Gesetz do esou interpretéieren, well et steet drun, zu egal wat fir engem Zäitpunkt dans un but électoral. Ech mengen, et ass elo nach vill schlëmmer. Et ass.

Gutt, dann wär dat och esou gutt ugepakt, beschloss. Dann ech hu kee Punkt méi. René huet nach seng üblech. Ech denke gutt, Richtung vun de Cotisatiounen hunn mer do iergendwéi eppes wat du zrëckschloen hues oder esou.

Mir hunn do e Kontakt, eng oder keng Ahnung méi. Ech muss eng Kéier kucken op eise Rechnunge vun der Post, mee Post Courrier misst dat drop stoen, mat deenen dass e Kontakt do ass fir eeben esou e Porte-Payer ze maachen, wat eis dat géif kaschten a wat d'Konditiounen sinn. Wéivill Stéck? Ma e Porte-Payer, mir géifen dat op Kaarte maachen, déi mer all Wieler géifen a Boîte kuchen, also dat wär. Wäert nach vill. Dofir brauch kajeen am Aarbechtsbezit déi nëmmen dann nëmmen déi déi déi zeréckkommen. Mir fro d'Konditioune sees de. Mir géif fir d'Walcampagne plangen en Envoi ze maachen dee mindestens 50.000 Leit géif erreechen. Da kënne si jo soen wat se dofir kréien.

Fir deen natierlech alles e bëssen op der Hand ze molen, huet do een eng Iddi, wéi een dat e bësse méi industrialiséiere kënnt, esou mat engem Dekalk oder esou, wéi d'Kanner, déi Tattooe kréien oder esou, wann een nëmme esou eppes hätt, wat een hei drécke géif loossen, um drop maacht, vläicht et och nach eng Kéier mat engem Klarsichtlack driwwer, datt et net direkt ofgeet.

Vun der Sektioun Péiteng gesinn an vus do un d'Topp. Déi hunn dann och esou eng Kaart gemaach, iwwer déi e Flyer, ech weess net wéi een dat am Fong soll nennen, do steet op deer enger Säit steet dann Happy Birthday, jo, fir csv. An do hunn ech de Gefier gutt getun. Ech hunn nämlech elo eng Kéier bei mir nogekuckt, bei mir an der Gemeng Kielen, do sinn csv oder vill méi d'LSAP an csv, déi sinn och vun 1999 sinn déi um Rudder. Gedécht, wär dat net eng Iddi fir dann dat vläicht stop ze maachen an dann déi Kaarten do.

Jidderee muss fir seng Gemeng entscheeden, mat weem e sech uleet a mat weem net. Ech mengen, bei eis an der Gemeng, an der Stad, ech schwätzen fir d'Stad, ass et kloer, datt ech éischter enger DP oder enger grénger Partei un d'Been pisse ginn, wéi der csv, well dat einfach aner Enjeue sinn, well ech säit 1969 an enger bloer Gemeng wunnen.

Elo an dem, an dem Cité, an déi hunn dann do e Festchen, dat heescht se grillen. An ass et sënnvoll fir dohinner ze goen oder éischter soen, nee ech ginn net an d'Höhle vum Léiw? Dat hänkt, wéi gesot, dat selwecht wéi bei de Qualen, dat hänkt dovun of, Muss en e bëssen aschätze kënne mat weem s de do gutt kanns an bei weem s de deen Drang erwëscht. Bon, ech kennen déi Leit alleguerch, hunn prinzipiell esoulaang keng Problemer wéi se net wëssen, dass dass mir och eng geluecht hunn. Zum Beispill zu Péteng maachen se et jo och esou, si ginn och bei déi aner. Mir bleiwe iwwereen, an genau do läit de Buet am Peffer, du muss entscheede bei ween s du. Dat wär, mengen ech, schonn och a mengem eegenen Interêt gutt, well déi Leit, déi dohinne ginn, déi gesinn dann, déi mécht, also et ass eng Gemeng vu bal 6.000 Awunner, ech kenne vläicht, wann et gutt geet, zéng Prozent dovun, bon, déi aner, déi kennen ech, well ech och, jo, op, wann en Event an der Gemeng ass, Iwwert den Dock ass mäi Gesiicht och ze gesinn. An bon, ech mengen et wär schonn esou, ech hunn hei och esou e Programm vun den Leit, déi hunn natierlech, schreiwe se mech och dobäi ënner anerem, mat enger Ëmgehungsstrooss, de Fränz

An bon, d'Initiativ Reen eng Objektioun umécken, sot de Fränz, hei, ween de Status quo wëll, dee soll opstoen. Sinn der 95 Prozent vun de Leit, déi sinn opgestan, dat heescht, soll esou bleiwen, wéi et ass. An elo schreiwen dann déi Männerchen do vun den CSVs, déi hätten awer nees gär eng Emgehungsstrooss. A mengen Aen ass dat awer e décke Kabes, ne? Well, bon, ech kenn dat och. Opféieren. Et huet awer, et huet awer an sech bréngt et näischt, well dat Ganzt war schonn um Ordre du jour. Oder wat méi wichteg ass bei eis an de Gemengen, do si Plaze wou 70 ass, wann, wou dann direkt no, no, nom Schëld 70 ass dann Zebrasträifen. Well d'Gemeng dann awer kënnt, well se jo mëttlerweilen och d'Méiglechkeet huet vun op engem CR fir do, fir do d'Vitesse erofzesetzen.

et net an eisem Interêt ass, datt se déi erreechen. Op där anerer Säit ass et natierlech an der Stad, fir dat anert Extrem ze huelen, csv als eenzeg kredibel grouss Oppositiounspartei do, mat där ee kann no de Gemengewalen seriö Politik vläicht maachen. Well d'LSAP bréngt sech a Stellung fir mat der DP an d'Bett ze klammen an déi Gréng géifen am léifsten weider sech vun der DP biichte loossen. Dat heescht, d'Resultat ass, wann s de wëlls, iergendwéi d'Gemeng matgestalten an den nächsten 6 Joer, muss dech un déi Oppositiounsparteien halen, déi eng Chance hunn eranzekommen, oder un d'Regierungspartei an denger Gemeng, wann s de mengs, datt do eng Chance ass fir eng Verännerung ze kréien. Dat hänkt vun all Gemeng of, dofir ech. Mee well du muss wëssen ob sech dat lount. D'Leit déi hunn es mat deeë Konstellatioun um Moment 5 4, dat heescht 5 LSAP, 4 4 csv hu sech sat. Bon de Spëtzekandidat bei de csv ass den Félix Eischen, fréier bei de Bertelsmänner.

Ech kennen jo vill Leit an der Gemeng, wou ech nach ni a mengem Liewen sinn deenen iwwert de Wee gelaf. Mee dann hunn ech nach mol eng Fro un de President an dann haalen ech och op. Dat ass meng Stëmm nämlech am Moment. Do geet et dann nach eng Kéier ëm déi zwee Kandidaten, déi ech schonn am Fong wollt viséieren. Éischtens de Jörg.

Soubal mir vun äre Gemengen den 21. Wiederlëscht hunn, kucken ech gäre mat jiddwerengem driwwer an ech kontaktéieren déi Leit, déi confirméiert an där Gemeng tatsächlech untrieden. Well ech hu lo schonn zweemol Leit kontaktéiert, déi anscheinend nach an der Gemeng sollte wunnen, déi och nach eng Adress do haten, déi och ukomm ass, wou d'Bréiwer net zeréckkomm sinn, well se waren nach net gefleckt, a mer du gesot hu, jo, ech wunnen zënter net méi an der Gemeng. An dat ass relativ zäitverlusteg. An ech géif da léiwer déi Zäit, ech sinn och mol imgaangen un de Wahlprogramm fäerdeg ze schreiwen fir de Staat, also mir hunn nach genuch ze dinn, esoubal mer d'Wielerlëschten hunn an der sécher sidd, datt déi Leit an Ärer Gemeng wunnen, kënne mer se uschreiwen, da kann ech mat hinne drénke goen, eng mat hinne schwätzen, absolut. Mee ech brauch eng Confirmatioun, datt se an der Gemeng wunnen, soss.

Tëscht haut dëse Freideg hu mer dat déi nächst déi nächst Plattform fir d'Gemengeraten. Do kann nach jidderee kommen. Am wichtegsten ass natierlech natierlech och jiddereen do ass dee responsabel ass fir eng Lëscht. Wie fëllt et an? Bei Ieren Ofstänn steet nach eng Fro mam Duebel N. Okay.